li hija t-taqsima fi ħdan il-Ministeru. L-istudenti li ħadu sehem fil-modjul Web Data Mining ħadmu fuq id-disinn u l-implementazzjoni tal-prototip tal-kapaċità finanzjarja. Iżda qabel xejn, x'inhu eżatt gamification? Gamification hija meta tagħmel application attraenti għall-users tagħha. Gamification ma mhijiex limitata biss li tkun logħba jew li tagħmilha jisa logħba, imma li tkun attraenti fejn dak li jkun għandu skop biex juża l-application. Biex jittrasmetti eh, kunċetti importanti ehm, li jistaw varjaw minn eh, min, min affarijiet relatati ma' bank, affarijiet relatati ma' edukazzjoni, affarijiet relatati ma', ma xjenza. Per eżempju, fil-kas tal ta' sistema li jiżviluppaw l-istudenti edha u ma kellhom it-task tagħhom kienet li jiżviluppaw eh, application jew web app jew seta tkun mobile app li tkun għandha skop edukattiv għal min juża u ma kienu qed jittargetjaw żew setturi ta' studenti minn studenti tal-primarja u studenti tas-sekondarja. U kemm huma kellhom l-iskop li jagħmlu Eh, sistema edukattiva jagħmlu l-gamification biex tkun attraenti biex dawn is-settur ta' studenti jew wieħed jew ieħor jużawha. Mal-gamification hemm ukoll marbutin diversi benefiċċji. Hemm numru ta' ta' benefiċċji li wieħed jista' jottieni billi jutilizza gamification eh, fl-applications, fil-mobile applications, fil-web applications tiegħu. Ehm, dawn ivarjaw minn mod iktar effettiv kif tgħallem kunċetti, ehm, kif inti tagħti tittrasmetti idea, tittrasmetti kunċett u dak li jkun b'mod iktar ħanejtek ta' loba eh, jirċievi dawn il-kunċetti, jinteraktja ma' dawn il-kunċetti. U hekk tiġbed aktar nies biex jużaw. Wara kollox jista' jkollok eh, ħafna applications imma jekk mhux qed jintużaw, jekk mhux qed jitniżlu u jiġu użati ma tantx hemm skop tagħhom. Mela nużaw il-gamification biex iżjed nattiraw eh, downloads, iżjed nies jiddownloadjhom u jużawhom. Il-gamification mhuwiex biss lob, jista' wkoll jilħaq miri speċifiċi ta' talim. Gamification tista' tista' tilħaq għanijiet li Um, anka um, edin fi pjattaformi ta', ta e-learning. Għanda definittivament l-iskop li tkun divertenti. Imma fl-istess ħin ħafna drabi kollom skop ieħor ukoll, ħafna drabi li jkun eh, skop edukattiv. Allura, it kind of marries ħanejtek iż-żewweġ eh, elementi differenti elementi differenti eh, tal-lop u manka ta' fatti ta', ta, ta konċetti iktar iktar importanti. L-għallima jafu li hija challenge kbira li nipprovaw nżommuhom engaged, li nżommuhom interessati, u gamification huwa wieħed minn dawn l-għodda li jipprova joħloq din dal-iskop li l-istudenti jkunu iżjed ikunu iżjed engaged ma' sistema u hekk ikunu ħabba hekk iżjed jitalmu, iżjed ikunu esposti għat-talima wara wara s-sistema. Permezz ta' dan il-ftejm, il-Ministeru ta' sostenn lill-istudenti għat-tlestija ta' żewġ fażijiet. L-ewwel fażi, il-preżentazzjoni tal-kunċett. Il-fażi l-oħra, il-preżentazzjoni tal-prototip. Għamilna kompetizzjoni eh, li eh, għamilna l-premji tagħha wkoll eh, u wasalna għamilna memorandum of understanding mal-Università ta' Malta, għamilna strategic partnership magħhom fejn ftemna li nagħmlu dal-programm għal tliet snin. Konna avviċinati minn Missur David Spiteri Ġinġel rigward il-possibilità li nikkollaboraw fl-imkien Ehm, bħala Dipartiment tal-Intelligenza Artifiċjali ehm, flimkien ma' din l-inizjattiva li hija ġemma. Fl-ewwel fażi kienet kompetizzjoni biex jagħmlu min jagħmel l-aħjar sistema li kollha l-gamification magħha u kienu l-istudenti l-istudenti kienu kellhom jażlu jixtiequ xitlu fija. Diskutejnija ma l-istudenti, l-istudenti oġbithom din l-idea kellna ħames gruppi. Daw il-ħames gruppi żviluppaw din logħba però li kienet kienet forma ta' prototype. Sewa, kienet idea, kunċett li ma kienx polished fil-bidu matul ġifiri, matul l-study unit huma ħadmu fuq dan fuq dan il-kunċett. Fit-tieni fażi, il-grupp ta' studenti eh, komplew jippolixjaw il- Il-logħba ehm, jiddiskutu mal-istakeholders kollha interessati ehm, kellhom ħafna ehm, fażijiet ħanejtek ta' testing, ta' learning anka. Għamilna tista' tajt bejn Lulju sa' Deċembru ta' sena li għaddiet naħdmu magħhom biex nwaslu l-logħba, l-logħba hija indirizzata lejn tfal ta' 7 u 9 snin, hija interessanti ħafna, għamlu biċċa xogħol barra minn hawn, ġifieri, ġifieri ta' tara u tipparaguna ma' xem eh, ta' pajjiżi oħrajn it stands out. Biex huma jaddattaw il-kunċett tal-logħba u jaddattaw ħal eh, b'mod iktar effettiv għall-istudenti. L-launch ta' tkun probabilment two phases, eh, l-ewwel phase għana ħorġuha fuq l-Android, il-Google Play ehm, eh, u fuq il-web u eh, sintendi għandek ċertu specifications li jrikollu l-mobile phone u l-computer biex tilaba. U palissa din naħdmu ma' Departiment tal-Edukazzjoni biex nassiguraw li l-loba tkun eh, tista' taħdem fuq it-tablets li, li jintużaw mid-Departiment tal-Edukazzjoni. U l-ideja hija li nwaslu għal-loba biex ehm, tkun tkun